Valandzeleli va vunanga bya Sol Makamu kumbe bya Mafenya Brothers. Loyi a vulavulaka haleni i tintswalo Josephina Baloyi emanani Maringa kusuka Gumbani. Ni vulavula eka channel ya G1 Sol Makamu. Sol Makamu i munhu loyi ni n'wi tivaka swinene. Ni sungule ku tirha na Sol Makamu hi 2009. ni tiviso ni makamu hikwalaho ka ku ta ni ta endla albamu ya mina ya gospel loko na ha byeriwa hi hi munhu loyi ve nge i sol makamu a ni nga n'wi tivi a ni titwa tinsimu mara munhu wa kona a ni nga n'wi tivi loko ni kha ni kayakaya hi ku lava studio tanihi ku a ni ri na na yona miehleketo ya ku ni nga endla album tanihi ku nyiku yi kona ni vulavula na boti van'wani va hala ka hina a gumbani va nge i godfrey cuma ni ku ni lava ku endla album mara a ni swi tivi ku album leyi ni lava ku yi endla ni nga yi endla kwihi boti lava va vuyi va ni vutisa ku ya njhani va byela ku a ni lava ku endla gospel tanihi ku a ku sunguleni a ni endla xigaza xigaza xa mina a xi hetelelangi xi huma hi nkarhi wolowo hi ku va ni nga kumangi studio xa xa straight ivi ni vuya ni lan'wa ni ku swa antswa ni endla gospel tanihi ku gospel na yona a ni ri ka yona then boti lava ya godgodi va ni byela ku ku na boti un'wanyana wa ka mudavula ve i solomakamu ma n'wi tiva ni ku a ni n'wi tivi va ku loko mi ri na mali ni nga mi heleketa ka yena then ni vuya ni hlengeletanyana ximalani ni vulavula na vona godigodi hi vuya hi ta hi ta humelela emutini wa ka makamba ka mudavula fika ni kombiwa boti lava ni fanelaka ni tirha na vona ni va langutisa ni ni twa ni va chava hi ku a hi munhu wo vulavula ene munhu loko a miyeli ngopfu swa endla na swa ku u n'wi chava ene munhu loko a kariha ngopfu na swo swa endla ku u n'wi chava loko ni fika ni fika ni nghena xewetana ivi va vutisa ku i mhani loyi a lava ku endla album good good va hlamusela ku ni ti na mhani laha va lava ku endla album ya gospel mina ni ta va chayela vo se vulaka wa ku hava problem i swo chaya hi sweswi va hlamusela price ivi vhele va ni chayela ni siya ni siya mali leyi a yi fanele yi chaya tanihi ku a ku chayiwa ivi mi famba mi ta tlhela mi vuya mi nghenisa ti-voice ivi ni siya mali a ni teka ti-number phone ta ta boti lava ni tirhaka na vona hayi botgodi botgodi a ni ri na tona ta botson a ni tekangi famba ni ya ka loko ni fanele ni tala a ni fanele ni byela botgodi ku se ni lava ku tlhelela le ni ni na yona nyana mali ya ku ya ni ya i ni ya nghenisa ti-voice vhele ni vuyi ni ta ni ta nghenisa ti-voice ivi albamu yi yi humesiwa ya titswalo joseph na baloyi a yi vitaniwa ku xivula tani ivi yi yisiwa ka munghana lonene yi fika yi tlanga ene mina a ni tekangi tinumber foni ta ta botsoyi selaki mila a ndzi ta mina hala botsali va foni va ku hi mina luya wa le ka mudavula luya na ni nga mi chayela i album soli ivi ni ku okay a ni nga ri ku swi tiveni va ku album ya n'wina mi ri mi ri twa risimu rin'we ku ri tlangeni ka munghana lonene na ivi ni ku exi a ni a ni pfulelangi radio a ni kona ni le tirhweni a ni ti tirhelela mudendeni vhele ivi va ku hayi yi tlangini ene ingaku yi tlange kambirhi ivi ni kumeka ni khesa ni ya na byela na boti lava ya ku a i na khesa album liya ni twi va ku ku tlange risimu rin'we mara a ni se ri twa mara ni twi botisoli va ni byela ku ku tlange risimu rin'we vhele na madyambu loko ni pfulela ri tlhe ri nghena futhi tinambara a ni se vangi mina ta botisoli ku ni ta kota ku i ku xin'wana na xin'wanyana tlhe ni va fonela then ivi siku rin'wanyana futhi mara kwalaha ka n'hweti yaliya ni nga humesa album ni tlhe ni kuma kholo yi huma ka botsoni loko ni vutisa ku yimani va ku hi mina soul ni hleketa ku ni mi xuta video lexi ni nga hlamula xona no vhe ni hlamula ni ku exi mata ni hava na peni yo pima ku xuta video ene ni le ku swi laveni ku mi ni xuta video mara la ni nga kona ni ha na peni va ku ni ta mi xuta mahala exi ni swi twisisa ku a ni va tolovelangi mara i munhu loyi a nga open ka mina va ku ni ta mi xuta mahala ni ku ku hava problem loko swi te tani vhele va vuyi va ni xuta video liyaa kusuka kwalano yi xavisiwa ivi xo khensa ni ri hava a ni khensa sweswo khensa hi nomo mara a ni ri hava na peni yo khensa a ni lavi ku hemba ene loko no tshuka ni kuma fifty rand ni ku hi leyi a va a va a va a va ala va kwata va ku mm swi vula ku se mo ni riya kumbexani mo ni hakela a va nga pfumeli ku teka so ivi hi hi tirha album number one album number two na, na ku ta fika ka album number 11 hi kha hi tirha swin'we a hi hlangana na swona ku tika na sweswi ha hlangana na swona ku tika tanihi ku minkarhi yin'wana mi kuma ku na va swi lava ku va hi endla album nkarhi wolowo ku va na swo talatala leswi swi nghenelelaka swi endla ku hi tsandzeka ku humesa album hi nkarhi lowu a hi fanele hi humese hi wona ivi mina hi ku vona ku vutsoli va ni tirhela mahala ivi na mina ni ku vutsoli loko mi tshuka mi lava munhu wa ku mi hlavelelala tinsimu ta n'wina ni nga mi hlavelelele ivi va ku hayi a ku na problem ni ku a ni swi tivi ku ni ta tlhavela swona leswi n'wina mi lavaka swona na mara ni nga mi hlaveleleni ni vuye ku ni vuye ni sungula ku hlavelela tinsimu ta botsol ka album ya vona ya number three ni hlavelela ni va ni kha ni va tiva botsoli ni tiva ku i munhu wa njhani i munhu loyi a nga na twelavusiwana na loko u ri hava mali wa swi kota ku a tirha na wena and i munhu loyi a nga le hambilu a ni endli swilo leswinene ntsena tanihi ku vanhu hambiloko ku ri mhani na n'wana ku na laha swin'wana swi nga fambiki kahle ku na laha swilo swi lavaka ku tsundzuxana hi leswi ni tirhisaka swona na botsoli tanihi ku ni munhu loyi a ni lava ku endla albamu leyi a ni nga swi tivi ku ni ta yi sungula kwihi mara a ni tirha na vanhu van'wanyana hi ku ni tsundzuka hi 2001 2001 hi halaya ka vo july hi tikume ni kha ni yimbelela na na bot mike va tshamaka hala kaya a gumbani va vitaniwaku i white moja boti lavayani ni yimbeleli na vona hi tikuma hi ya hi ya fika ka joe shrimani a ni tlhavelelela vona ni ri na ntshani ya vona na van'wanyana vanhu loko hi vuya swi endli ku ni titwa ku na mina ni nga humesa ya mina album tanihi ku na loko ni hlangana na lavaya a ni hlangana na vona hikuva mina ni ri na tinsimu ta mina leti a ni lava ku ni humesa album ka tona ivi swi kumeka na ku hi twanana ku hi rhanga hi humesa ya vona endzhaku ka sweswo hi kona ku nga ta humesiwa ya mina a yi yi hetangi yi huma album ya mina mara tinsimu a ni rhikhodini estudio xexo mara ku ve ku nghenelela swin'wana na swin'wanyana yi heta yi nga humi leswi nga endla ku ni ze ni tikuma ku ni lava studio ivi ndzi ni ya kuma studio xa xa ka mudavula ka solimakama okay tsona makamu i munhu loyi ni nga heta ni twa ku ri munhu loyi ku nga makwenu ka mina leriya ra ku ni twa u nga ku swin'wana na swin'wana ni nga chavi ku vulavula na vona na vona va twa u nga ku swin'wana na swin'wana va nge chavi ku vulavula na mina hi lero swi tikomba muti wa ka makamu na muti wa ka maringa ku ri muti wun'we na vana va mina va nga chavi ku vulavula na botsoli na loko vo va na swin'wana na swin'wana hambi mina ni ri na ku tikeriwa xitsongwana xin'wana ni nga chavi ku byela botsoli ku botsoli ku na leswi na leswi ni kombela mi ni vulavulela na vana a ni nga chavi ku vula sweswo ni vula na sweswi a ni chavi ene vana va mina hi ku twisisa botsoli loko no vulavula na vona ivi va vulavula na loko no vulavula na botsoli botsoli va ya vulavula na vana va mina hambiloko ku ri a ku ri na xiyini kumbe yini swi hetelela swi tshamiseka va swi kota ku twisisa va twisisa hi mhaka ya ku va va tiva ku butisoli i buti ka vona so ni twisisa ku hambi ku ri ku ri i nghamu ya vona hi hina hi nga yisa na masagwadi hi ma yisi masagwadi ka mathevula ene ku va va ni rhuma i ku va va ni tshembini loko ku ri a va nga ni tshembangi hambi ni kha ni tirha na vona a va nga ta ni rhuma va tirhana na vanhu vo tala mara va va ni rhumi hikuva va ni tshembini va tibyela ku swi vula ku mina ni xiphemu xa ndyangu wa vona tanihileswi na mina ni nga va tekisa swona ku ri i xiphemu xa ndyangu wa mina na khensa.